Leiba a ngeimi cu khua kan zoh i kan batmi hna lei kan batmi hna in nufa tein si zongah an mitmu le kan mitmu hi ai tong ai ti hi kan phang taktak i lei kan batmi hna mitmu cu cakei mit nakin ton awkah kan ṭih deuh hna. leiba kan ngei ahcun ti kan kal i kan hnulei khualrang nawn in kan dawi ahcun an kan dawi dara tiah alulu tein phuhrunnak kan ngei leiba a ngei bal lomi nih cun leiba ngeih hi a har nan thei lai lo dah tiah ka zumh i kei zong hi ngakchia ka si nain rianṭuannak ah leiba ka ngeih caan voi tampi um i Facang man leiba tete zeidang zeidang kong i leiba kan ngeihmi kong hi voi tampi ka lungre a rak theih caan um ve. Innka zing lei an king ah hin kan thawhlan i innka facang man an rak kan hal tawn ah hin hodah si lai ti kha kan ihnak cung khin kan theih i kan hung tho innka kan on cu facang zuar nu a rak si taktak.

Khadi i Pathian nih zeihmanh a khaan lo a si siah cun kan va kal i zei kan ti nga lak lo deuh i hmaizarh bak cu te chia kan ti. Hmaizarh cu kan vun nga i hmaizarh i Pathian nih khua khaan lo ah cun zarh khat kha hai thawn ṭhan a hau i zei kan ti hnga zarh khat Leiba a ngeimi cu khua kan zoh i kan batmi hna lei kan batmi hna in nufa tein si zongah an mitmu le kan mitmu hi ai tong ai ti hi kan phang taktak i lei kan batmi hna mitmu cu cakei mit nakin ton awkah kan ṭih deuh hna. leiba kan ngei ahcun ti kan kal i kan hnulei khualrang nawn in kan dawi ahcun an kan dawi dara tiah alulu ten phuhrunnak kan ngei sihmanhsehlaw nikhat cu pathian nih khua vun khan i leiba chamnak te kan kut ah vun chuahter i thla kan cham i leiba va cham cu a nuam taktak si leiba kan cham i ka diary ka tial tawn mi cu kan bowa lak i ka chan i a nuam cem mi cu lei kan bat mi leiba cham mi si rua ka ti ka diary tete ah hin leiba kan cham i kai lomnak tete hi ca ka tial tawn leiba cham cu a nuam tak tak kan i put i kai lawm tu kan ti kan va cham hna cu a nuam tak tak si Sinan vawlei ah lei kan batmi hi cu a tlawm taktak. Ting zeizat a si zongah vawlei kan i batmi leiba cu chimtlak lo a si. Nihin i lei kan i batmi mi hmai kan khah lomi leiba hi cu a tlawm te, a tam zongah a tlawm te, a tam zongah a tlawm te. Sihmanhsehlaw Jesuh nih leiba a kan champiakmi cu sual leiba si cholava man men men leiba sa lo i kan sual man vialte ca i kan pek hnga dingmi sual leiba thihnak hi Jesuh nih voikhat ah zalakin a kan champiaknak thawng kan theih tikah cun lunglawmh loin kan um kho lo dehliah thawngtha kan chimmi cu thawngtha kan chimnak ah pakhat pa nih sual leiba chamnak kong kha ngei i a lungai lawm tuk i keimah bantuk misual hi maw ka leiba vialte a ka champiak dih ti kha a thiang ciammam i paua ai lak i cu leiba cham a theih cun a tap zungzal i camping a di thiang hi ruakhum in camping chungah cun caan a hmang i a tap i a mit hi pawa in a dawp zungzal a tap zungzal zei ni dah a ta tar tiah cun Jesuh nih ka sual leiba vialte zalak in a ka champiak i sual leiba ngei lo in a ka chiah ti a theih tikah hin a celh lo i a tap bal lomi pa chunzan in a tah tertu cu Jesuh nih kan sual leiba vialte a ka champiak dih ti a hngalhnak biatak hi a si Jesuh nih kan sual leiba a kan champiakmi hi Pathian minung hna kan pianthar hlan i kan sualmi sual leiba lawng sa ruate kan ruahmi a si lo Jesuh nih kan sual leiba kan champiakmi hi kan tuah ciami vialte ca siseh kan tuah laimi siseh thlan khor i kan luh tiang kan sual leiba vialte hi voi khat ah zalakin a kan champiak i sual leiba ngei ti loin zalonnak ram ah chiahmi Amithiang kan si kan Pathian amin thang ṭhen ko seh sual leiba vialte za cikcek in champiak kan si minung tampi nih sual leiba champiak kan simi hi kan fiang lo taktak i vun nol ka duhmi chum sualnak pakhat na tuah zongah cu sualnak man cu thihnak sualnak pahra na tuah zongah sualnak man cu thihnak sualnak zakhat na tuah zongah sualnak man cu thihnak Jesuh nih voikhat ah zalak in a pekmi sual leiba hi na chuahka in khan khor na lu thiang sual leiba vialte voikhat ah zalak in an pekpiak hi tu zan ah na theihmi holten na sinah chim ka duhmi a si